Kaman alɔbo shɛŋa din lu ti na zaamani ŋɔ ka bipuɣimbila n-ku di n-tiɣi, ka bipuɣimbila ku di n-tiɣi n-kuuni paɣisarilim, n-kuuni viɛlim, n-kuuni shape, ka kuuni alaafee. ka ŋmaagi o maŋa n-zaŋ bahi social media. Naa nya bo dini? Ka Naawuni tibiga, ka Naawuni duha, ka Naawuni ti a daraza. Naawuni tibigila paɣa ni yɛli bɔbigu. Piligu, Naawuni ku tibigi a mi ka a yuli booni ma. Naawuni ku tibigi a mi ka a yuli booni bimboo? Ma. Ŋulee dɔɣiri nyini ankuuni hɛ ti ni ʒi tam shɛli ŋɔ Gana shɛli nti ni be ŋɔ ŋulee su Gana Nana Addo n-su Gana ŋulee dɔɣi o paɣa n-dɔɣi o ŋun pa o zuɣu n-nyɛ Dɔkta Bawumia ŋulee dɔɣi o paɣa n-dɔɣi o Afa waɣirili kam ni nawaɣirili kam Dagbaŋ Naawuni ni tibigi Dagbaŋ ka zaŋ Dagbaŋ guligi so, paɣa n-dɔɣ o bee ka paɣa n-dɔɣ o? Ka Naawuni tibigi paɣa ka a nyɛ m ma, a mi a ni ti yɛn dɔɣi binshɛɣu. A dɔɣilim ni a mi Naawuni ni mali bi kari so shili n-zaŋ ti a dɔɣilim ni o ti doli a yina. Kara a bɔri ni a bia ti nya Yaa n na ti tabo, a bia ti nya President ti tabo, a bia ti nya Honourable Haruna Idrisu ti tabo ka bɛ zaŋ Wamba Zahim photo wuh o. Lala ka a bɔra? Ti ni lihiri wɔɣiri shɛba ŋɔ maa zaa, MP kara ŋɔ maa zaa, bɛ manim zahima photonim yiri beni bɛ naan guui Parliament ka so bi kari ba. Naawuni ni na ku tibigi a shɛm m-bala maa ka a nya m-ma, ka Naawuni yɛli ni bɛ tab ma la, a bihi zom a nambɔɣu, ka nya ma, ka Naawuni tibigi a hali nti yɛli, Eh, ni a bihi zom a nambɔɣu ni dama, Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, A ma ni yɛn kpuɣ a puli nyin ma ŋɔ, a ni yɛn kpuɣ a bia kam puli gbariginsim ni ka a zaŋ kpuɣ puli maa n-lahi gbib li chɔɣinsi ni gbariginsim ni. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, Ka Naawuni tibigi a paɣa n-tibigi a lala. Ka a bi tibigi a maŋa. Din nyaaŋa ka Naawuni tibigi a ka a nyɛ nyama ka a nyɛ bia. A yiɣisimi na n-nyɛ bipuɣimbila n-nyɛ nachinsi ti a ba. A yi kanna a ba sani, diɛma shɛli din be ba mini o bipuɣiŋga sunsuuni di miɣisimi ka viɛla. ka bɛ tab ma la, bɛ je din shihira, bɛ je binshɛɣu din niŋ wula, din damda, ka a bi lihi nya dimbɔŋɔ tibiginsim maa zaa, ka filim m amaŋa n-gbarigi amaŋa n-chɔɣim m amaŋa, nyini ŋun ŋmaagi amaŋa n-zaŋ bahi soshal miidiya maa. a ba yi nyaawɛ n zaŋla o zuɣu fi tiŋa a ba piri yi nyaawɛ n zaŋla o zuɣu fi tiŋa Adam zaa yi nyaa sir ka bɛ yɛn niŋda di nyaanga ka Naawuni tibga ka a nyɛ paɣa ka a nyɛ so paɣa ka a nyɛ so future partner ka a nyɛ so so eh, bimbo so yura ka o gbuba Naawuni ni o dihima Naawuni ni o solima Naawuni ni o nyama ni o cham ti zaŋ na ka a di nyin n-ku doya. Tibiginsi m-bala ka paɣaba bi understand. Paɣa yi zaɣisi ni o niŋ amiliya ka be sambani ni ka ŋun bɔŋɔ zaŋ o chaŋ Charlotte, ka ŋun bɔŋɔ zaŋ o gari Fatau Bicycle, ka ŋun bɔŋɔ zaŋ o gari KFC, ŋun mi la waɣiri tali m-bala. A nyama A chuɣu n mi chani maa. Amiliya paɣa ŋun ʒila yiŋ ka bi zaŋ na, amaa nyɛ ŋuna shee a ba moto dolo. Shee a ba moto, a ku ʒiya ka o chaŋ ti zaŋ na. Shee a ba moto n dolo. Eh? Shee a mi lahi pay the price. Bɛ ka la? O kɔrimi. Shee o mi chɛya. Shee o mi chɛ. Nir yi kɔra ba o bɔra. O bɔri ni o kpuɣi. O bɔri ni o kpuɣi. Bɛ ka la? Naa. Di zuɣu paɣa ni o doya Naawuni ni o doya o yidaanyili o doya o vuhim shee m-bala. Ka bɛ dihir o, ka soon o, ka yeen o. Nyama, ka Naawuni ton larigi a bihi a. Ka a lɛbi na bɛ sunsuuni, A ko yɛn domi. Ka dimbɔŋɔ zaa paɣiba lihiri nyari li. Do so ŋun ti yɛn kpag a, do so ŋun ti yɛn bɔ a, ka bɛ kul zaŋ foto ŋɔ na ti wuh o. Bia ŋɔ ni daa nya bia ŋɔ ka a yɛn bo o, n-nya o ni niŋdi binshɛɣu. Ka a ku yina chana ka dabba paai, ka dabba paai dabba tuhi li.

Lahum adhabun alim fi dunya wal akhirah, Naawuni ni a nya ninvuɣu shɛba ban yaɣiriri barina ni tuunfina Musulnim sunsuuni, Naawuni ni bi mali azaaba kpeeni, azaaba nyuɣirili dunia ni, to din ka ti na bi baŋ Naawuni ni yɛn niŋ a shɛli. Kiyama ŋɔ na ti mi ni Jahannama ka a yɛn kpe, even though di garila taba. Amaa dunia azaaba maa ka ti bi mi Naawuni ni yɛn zaŋ shɛli niŋ a. Stroke ka Naawuni yɛn pii ti a, eh? Stroke. Bee dɔɣinkalinsi. Bee dɔɣinkalinsi, eh? Bee Naawuni ku yɛn shihila a jil shɛli ka bɛ zaŋ a chaŋ ti sɔŋ TTH ka doctor nim bud.

Ŋunkam kpɛri Naawuni taali ni, ni Naawuni ni chɛ o taali, gbaai yihi ŋun tumdi Naawuni taali ka yihiri li polo. Niriba pam garila ninvuɣ fiɛntali, amaa bɛ sɔɣila bɛ dini, ka shɛli zuɣu bɛ zɔrila Naawuni, ka shɛli zuɣu bɛ zɔrila Naawuni gbaabo, ka shɛli zuɣu bɛ zɔrila vi. Amaa ka nyin yina ti o ni nyin bi zɔri Naawuni, Naawuni ni yɛn niŋ a kam o niŋ ma.

Ka Annabawanim yɛri yɛtɔɣ shɛŋa puuni daa nyɛla, Yaa a yi bi zɔri vi, nyin niŋ ma n bɔri shɛli. Kaman ni ʒiya ŋɔ, man dii bi yɛn zo vi. Bɛ o, ka n niŋdi bɔri shɛli. A ku nya ninkur so nyin bɔbi mota paɣa. Eh? A yi nya paɣa, eh, ka a gbaag o n-shihi shihi o, ka bɔbi li bɔbili o, ma a bi zɔri vi, bɛ o? To, isna ma shi'ta, niŋ ma a so ni bɔri shɛli. Ŋunkam bi zɔri vi, o niŋdi la o ni bɔri shɛli. Di zuɣu binshɛɣu din niŋdi maa, paɣaba chani bi zaɣima.